Mae'r uned sydd gyda ni heddi yn aros gyda dwy ferch, un o'r enw Lydia a'r llall na wyddon ni ddim byd am i i henw na'i chefndir, ond i bod hi'n gaethferch. Yn sicr yn gaeth i ryw fath o ddewiniaeth beth bynnag arall oedd ei hanhawster hi. Gawn ni weddio. Nefol dad, yr hwn yr wyt yn coesawu pawb i wledd y bywyd, deuwn fel chwiorydd a brodyr yn y ffydd, gan ofyn i ti agor ein calonnau a lledu ein golygon er mwyn gweld Iesu o'r newydd. Helpa ni gydnabod ein gilydd fel pobl gyfartal yn dy olwg di. Dylwn i weld gwerth yng nghyfraniad pawb ym mywyd yr eglwys ac i roi cyfle teg i bob un fod yn sicr o'n parch a'n cariad. Amen. O sôn am Lydia, mi fyddwch chi'n cofio mae cysylltiad gyda Philip i sydd yno, a bod y darlleniad sydd yn glwm ar hanes i'w weld yn yr unfed bennod ar bymtheg pennod 16 o lyfr yr Actau, ac yn arbennig felly adnodau 11 i 24. A'r cymal yn arbennig Ac agorodd yr Arglwydd ei chalon hi. Yn ein myfyrdod, i ni'n ymwybodol fod Paul wedi cwrdd â llawer o bobl ar ei daith drwy fywyd, rhai yn gefnogol ac yn awyddus i wrando, eraill yn eliniaethus iddo. a gwelodd lîc yn dda i gynnwys hanes sefydlu'r eglwys yn Philipi wrth iddo ysgrifennu Llyfr yr Actau, a rhoi cyfle i sôn am y ddwy ohonyn nhw yn yr un stori. Lydia oedd yn wraig o gefndir cyfoethog hyd y gwyddon ni, yn sicr o ddylanwad, a dim ond bobl cyfoethog fydde medru fforddio prynu porffor. Ac yna, fel tase fe'r ochr arall i'r naratif yn sôn am y ferch ifanc hon, a'i se yn wedi cael ei meddiannu gan rhyw ysbryd aflan, beth bynnag fydde hwnnw, ac yn cael ei ystyried fel eiddo yn gaethferch i ddynion lled ddylanwadol yn y ddinas honno. Yr oedd y wraig hon, Lydia, yn addoli Duw, a'r ferch yn glwmu ddewniaeth, ble bynnag y mae hynna'n arwain ein meddyliau ni. Nawr, wedi Paul a Seilas dreulio amser yn y carchar, am iddyn nhwythau ryddhau y ferch o afel dewiniaeth, Maen nhw'n cael croeso ar aelwyd Lydia. Lydia oedd wedi cyfarfod â nhw ar lan yr afon ac yn lle gweddïo. Lydia oedd yn chwilio am rhywbeth mwy, allen ni feddwl. Roedd caethiwed y ferch yn peri fod y syniad o gaethiwed i rywbethau amgenach yn mynnu sylw. Ond dyma yw'r naratif cynhara sydd o sefydlu eglwys ar gyfandir Ewrop. Tyre drosodd i Facedonia yn cymorth ni, ac yn y tir hwnnw yn gadael Asia ac yn cyrraedd cyfandir gwahanol. Ac yma'r stori ac iddi arwyddo cad am hynny hefyd. Eglwys Crist, lle bydde'r cyfoethog a'r tlawd yn rhannu o'r un bwrdd. Roedd yn braf meddwl y gallai Lydia a'r ferch ifanc hon fod yn chwiorydd yn y ffydd, ac yn dilyn Iesu fel arglwydd eu bywydau hwy. Nawr yn fwyfwy dyddiau yma, y'n ni'n clywed am hawliau merched ar bob math o lwyfannau, ac yma gyda ni un diwrnod, dim ond un diwrnod, yn sôn am hawliau merched, Dydd Rhyngwladol y Merched. Ac y mae'r pwyslais yma i'w gweld yn gynyddol, diolch byth. mewn sawl corlan o gymdeithas. Ac fe geire yn yr Efengyle, wrth gwrs. A hynny mewn cymdeithas amlwg batriarchedd, lle roedd hawliau merched yn ymylu ar fod yn ddim byd. Er y pwyslais cadarnhaol gan Leek, prin fod y gwledydd ar draws y canrifoedd wedi dal gafael ar y pwyslais, ac gwir cyfadde nad yw'r eglwysi, beth bynnag yr enwad, beth bynnag yr y pwyslais diwinyddol, wedi rhoi lle cyfartal i ferched. Mae'n warth arnon ni. Ond efallai fod hynna'n adlewyrchiad o'r un sy'n digwydd yn y gymdeithas letach, beth bynnag oedd gwendidau honno. Nawr, tua canrif yn ôl i nawr, mi roedd uh, merch o'r enw Konstantin Markiewicz, uh, os dyna'r anganiad iawn, wedi cael ei hethol yn Aelod Seneddol yn 1918 yn enw Sinn Fein, er na chymrodd ei sedd yn Westminster chwaith. Ychydig wedyn ni fyddath Nancy Astor i, i sylw llwyfan y byd, a hithe yn agor cwys newydd. A bellach, Mae hawl i wryw a benyw gystadlu am bob sedd, ac y mae yna ymdrech gan amryw o'r pleidiau bellach i geisio gwell cyfle i ferched i sefyll mewn etholiadau sydd yn enilladwy. Mae yna le i wella, eto, mae wir cyfaddau. Hawlir bod traean o'r Aelodau Seneddol yn wragedd. Ond p'un prin fod hynna'n gynrychioliadol o boblogeth Prydain chwaith. Ac y mae'r hyn a oedd yn addawol iawn ar ddechrau uh, bywyd uh, y cynulliad, y Senedd bellach, dwi'n amau fod nifer y merched wedi prinhau ers y dechreuadau. Y mae'r wedd hon o gymdeithas a chymdeithas yr Eglwys yn dal i fod yn feyus. Prin bod yr Eglwysi wedi cael gafel ar y gwirionedd mawr sy'n cael ei bwysleisio gan Luc. Nawr, mae'n wir dweud, ac i ni'n dathlu'r ffaith fod dwy o ferched sydd yn esgobion o'r chwech yng Nghymru, ond dyw dwy allan o chwech ddim yn hafal chwaith, ddim yn gyfartal. Faint o lywyddion Presbyteriaid, Annibynwyr, Bedyddwyr, sydd yn ferched? Mae yna le i wella, yn does? Ond wrth roi ymdrech iddi, fe wnawn ni wella. Daw merched yn amlycach yn bywyd yr enwadau erbyn hyn. Ond mae'r hen gysyniad yna, mae dynion ddyle fod wrth y lliw. ac y mae'n gywilydd i gyfaddau bod llawer gormor o bobl yn meddwl am ferched fel ail ddewis. Does dim synnwyr i'r peth. Bu chwyldro mewn sawl maes ac y mae angen i ni gyd weld rhyw ddeiargryn, ga i fenthyg a ddelwedd yna, yn siglo muriau ein traddodiadau a'n cyfundrefnau ni. yn Gristnogol ac yn gymdeithasol. Er mwyn darganfod y gwirionedd amlwg sydd yn hanes Philippe. Nawr, beth yw bod yn eglwys yn ein hoes ac yn ein cymunedau ni? Onid darganfod cymunedau ffydd yn torri bara ac yn rhannu'r un bwrdd gyda phob un yn cael ei ystyried yn gwbl gyfartal. Nad oedd blaenoriaeth i'r naill wryw na benyw, cyfoethog na tlawd, pobl o ddylanwad neu pobl amlwg gyffredin, yr oedrannus a'r ifanc, o gwmpas bwrdd Crist. 'y ni'n gwbl gyfartal, boed ni'n hoyw neu bod ni'n hetero, boed ni'n bobl sydd â thalentau amlwg neu falle heb dalentau amlwg. Gwae ni rhag eithrio pobl ar gefn rhagdybiaethau y byd, yn hytrach na modd y mae Iesu'n croesawu pawb i wledd y bywyd. Gan ei weddi cyn gorffen. Diolch hwn i ti, Nefol Dad, am bob arwydd o ffydd a thystiolaeth yn ein bro a'n byd. Tywys ni o'r newydd at helaethrwydd dy fwrdd di, a rhannu mawl, a gweddi, a diolchgarwch, a chymdeithas gyda'n gilydd, yn enw Iesu. Amen.